Kei Te Waipounamu te maunga whakahī o Ngāi Tahu, a Aoraki. E ai ki ngā kōrero tuku iho a Ngāi Tahu, ko Aoraki te tama a Ranginui e heke mai i ngā rangi i runga i tōna waka tipua. Ka tae ana ki te wā hoki atu a ia ki ngā rangi, ka hē te takitaki a Aoraki i tana karakia ka taka tōna waka ki te moana. Ka whakakōhatungia hei moutere me aoraki hei maunga. Kua whākao mai te pae kōrero e haere ake nei i tapaina ai ko te ahi kā. Inā rā ko tēnei te hunga tutungi i te ahi o te wā kāinga. Koinei te ao hou e kikī ana i ngā mea hou, otirā i ngā hangarau hou pēnei tonu i tēnei. Ā, i ia rā he hangarau hou, he rauemi hou ka waihangatia, ka mutu te āhua nei, koinei te tino kai a te hunga taiohi puta noa i te ao, otirā a te hunga taiohi Māori. Nā reira, kua toko ake ētahi urupounamu. Mai te kōrero Māori i runga i te ipurangi ki ngā whānau i tawhiti, I te whakawhiti kōrero i ngā whārangi ipurangi, he kaha te whakamahia te Māori ngā hangarau. I pāhotia ā-matawā nei te tangihanga o Parekura Horomia ahakoa te tawhiti o tōna marae i tētahi tāone nui. Nā reira ehara i te mea mā te hunga taiohi anake. Ko te waea tētahi o ngā hangarau matua e mōhio ai tētahi whānau noho tawhiti ki tētahi kaupapa whānau pēnei i te huritau, i te tangihanga rānei. Hei āpōpō pea ka pēnei i ngā pakanga whetū te whakamahi a te Māori i te hangarau. Ka taea pea te ataata o tētahi kaikōrero mai te tāone te whakawhiti mā te ipurangi ki runga i te marae i te tuawhenua. Nā reira, ki te āta titiro tātou ki ngā rangi e heke mai nei, arā kē te rō o te rārangi o ngā āheinga, Otirā o ngā moemoeā ka taea te whakatutuki kia hāpai ake tātou i tō tātou reo. Engari ko te pātai nui, mēnā kāore te ao hangarau, ka kore hoki tō tātou reo? Hei matapaki i ngā hiranga me ngā uauatanga o te whakangiha i ngā ahi o te wā kāinga, anei te pae kōrero, Ko te hinu raukawa o Ōwairaka a Paraone Gloyne, ko te tokā nuku o Te Koutū a Uenuku Fairhall, ko te uri o Hinepūkohurangi a Mere Waaka, me te tupua o Hauiti o Ngāti Porou a Tākuta Wayne Ngata, tēnā koutou kei aku manu tātāriki. Ā, i mātaki tātou i te whai pānga mai o te hangarau ki te reo Māori. Tuatahi atu ki a koe, a Wayne, i pāhotia tētehi kōrero e pā ana ki te hangarau me te whai pānga o te hangarau ki te pāho i te tangihanga o te rangatira rā, o Parekura. He aha ō koutou whakaaro i pēnā ai koutou? Ko te rahinga o Parekura kāre i hoki mai ki te kāinga me hariata Parekura ki a rātou. Koina nohi. Āe. Ma te hangarau tonu, āhiti me ma te hangarau e ora ai te reo, engari ma te reanga hangarau e ora ai te reo. He reanga hangarau, ko koe kai roto i te reanga o te hangarau nē, Paraone? E whakaae ana koe ki tēnei huarahi i whāia ai? Ā, ehara i te mea he mea hou tērā huarahi i whāia e Te Aitanga-a-Hauiti, ā, kei te hoki ngā whakaaro ki te wā o te uhunga o Te Arikinui, ā, ko tātou rā katoa tērā i ō tātou kāinga e mātakitaki ana i tana tangihanga. Ā, hoi anō ko tētahi atu taha ōku kei te whakaaro, oh, au. Ka pēhea ngā uri a ka, ka māngere, ka noho noa ki te kāinga? A i a, i a, a Waine kōrero ana mō te, a, te uhunga o Parekura, ko au tētehi. Ko au tētehi. Nō i taku moenga, taku paraikete pai, titiro ana ki ngā Māori e mākū ana. Kai ana e Otipi ia. Yeah. I runga taku rorohiko i taku moenga, āe, mātakitaki ana au. Koia nō he oranga i roto i te hangarau. Ko tā tātou, he kimi te kauhanga, ā, te kauhanga nunui. Ā, ko tāku e mea nei, ā, kia, kia kaua e tino hinga pērā, kia kaua e tino hinga pēnei. Ā, i roto hoki i te hangarau, ā, ko te, te reo rerekē tēnei, te haramai nei, ā, tātou te, te iwi tekiteki. Ā, ka tō tātou e tekiteki ana ki a tātou, kua whānau mai he reo poto, reo poto Māori nei. Pēnei ā, nā te Paeri te kupu nei, KTK. Nā, ko te LOL tērā. I a tātou te Māori, ko te kino te kata. Ko ngētahi o mātou, i a mātou e tekiteki ana ka mea, ā, e, ā, EPA kei, ko te e pēwhea ana koe tērā. Ā, koinei te reo hou, koinei te reo hou tēnei te haramai nei mā roto mai i te ao hangarau, ana kei te kite atu tātou i roto i ngā hangarau o te wā, ā, tērā, ā, te whārangi i te pukamata, te mana o te reo Māori. E rima mano ngā mema kei runga koutou, kāre anō kia hono mai, tēnā hono mai. Ā, te mana o te reo Māori kei reira, ā, ka mutu, kua whai wāhi mai a Wayne ki roto i ngā kōrero, ko Wharehuia, ka tōpēo konei, ā, i roto i ngā kōrero, ā, nā, i whakatūria ai tērā whārangi hei pae kōrero rero, ā, mā te motu. Nō reira, āe, he oranga i roto i te hangarau engari kia tūpato tātou, ko tā tātou whakamahi i te, i te hangarau, Ā, me kimi hoki te kauhangano nui i roto i te hangarau. Tēnā koe, e Mere, he hangarau kei tō, kei ō koutou marae o Tūhoe atu i te oka. O, āe, āe, āe. E, he ao, he ao mataku a Tūhoe. Kāre koutou i kite i te waitohu a Tūhoe ki te Kāwanatana inā rā ki muri nei. Ana, nā te hangarau, nā te hangarau, e kī ana a Mere nā te hangarau i eke ai ki tērā taumata. Nō reira me mihi a Mere ki tēnei. I tae katoa ai te tini, te iti, te rahi o Tūhoe ki te Whare Pāremata. Anei, nā tēnei. Nō reira, e ora ana kei roto i te hangarau. Engari kei te tika nā kōrero a taku hoa nei. Tērā pea, me hana he whare pērā i te whare ako rānā o Panikeretana. Hanaia mai e koutou i ngā Minita he whare hanarau mō ngā taiohi o nāianei, te aro pērā atu ki reira kia pai ai tā rātou tuku te ako i te reo nei te pono i te tika. Kaua i te reo i kōrerohia nei e taku hoa. Nō reira, whakamanahia tērā tuatahi, ka rua, taiarahia, kei hea koe, kei konā koe noho mai ana. Kei a koe nā rauemi i taiarahia, kei a koe nā taiohi, a i ako. Te whakamahi, hei aha noa iho nā kōrero nehe? Waiho i nā kōrero ma nā marae, ma nā pae o nā marae e whakamahi. Akona ā tātou tamariki ki te, kia mōhio pai, kia mārama pai te whakamahi i tēnei. Nā te mea, ko taku mokopuna, 18 marama te, nā tau o taku mokopuna, E mōhio i te whāwhā i tēnei mihi. Kua mōhio ki te whāwhā. Nō reira, tae ara ia, hurihia ō akorana ki te ao o nāianei. Ana mea, mea ka haere atu ki te puka ma te aroha mai, engari he urupā tērā mō te reo. Ngā tangata tino mōhio ki te kōrero Māori, ā, engari ka haere atu ki ngā wāhanga o te puka mata, e pakupaku nei ngā ngā kupu, ngā rerenga kōrero kei te kitea. Nā, he wero tērā, e mihi ki ētehi o aku tamariki i te kura i whakarite i tētehi wāhanga o te Pukamata mō te Reo. Nā, ina patopato atu i tētehi tamaiti, tētehi karere Pākehā, kua aukatiingia. Ina Pērā anō, he wā tuarua, ā, tahi marama e noho ana i roto i te makariri, ā, hei reira tuku atu i te tīrete mēnā toku hē, toku hē. Nō reira, ki taku moe, tino pai tā, tā rāua mahi i tēnei wā, rāua e tino kaha tonu ana ki te korero Māori i te pukamata. Ā, he wero, he wero. Ka pai, ka pai. Ā, ki kaupapa kē ināianei e kare mā. He nui ngā marae, ō tātou marae, kua auahi kore. Ki ō koutou whakaaro, me reo Pākehā kore ō tātou marae? Tuatahi ki a koe, Meri. Ōku whakaaro, aukatihia atu. Aukatihia atu, nā te mea he nui ngā whare o ngā Pākehā e tae ai e rātou te kōrero tō rātou reo. Nā, ki te titiro mai ā tātou tamariki, Ki a tātou nā pākiki. Ki te whakaae i tātou kia ākona mai te reo ki ki runga i ō tātou marae, tērā pea ā tōna wā, ka riro kē, koirā kē te reo tuatahi. Koirā kē pea te reo tuatahi. Ki a au nei, ka, ka hiahia rātou te tū ki te kōrero, arā, te whare ōrono. Kia mutu ngā kōrero oru nei te marae ātea i waenganui tēnā iwi, tēnā iwi, whakawhitiwhiti whakaaro, ka hiahia a Pākehā ki te kōrero, whakaarahi ake e te huna kāinga e e wāhi mō rātou ki te kōrero. Waihohia, waihohia tō tātou marae ātea. Ki a tātou, tō tātou mana motuhaketanga. Tēnā koe. Rewa ana te haki a Mere, ka pai. Ā, Wayne, i te tangihanga o Parekura, i reo Māori katoa ngā whakahaere? Kāo. Ā, me pēnei pea te whakaaro. Ā. Me ora anake te reo Māori i ngā marae, me pēhea rānei. Ki te, te whai te iwa o taua whakaaro, e mea ana, ā, kei reira anō te oranga o te reo. Me whai whakaaro anō tātou ki tēnei mea te marae, he aha ngā marae o ēnei rā, he aha ngā marae o ngā whakatipurangi o nāianei. Ko te rahinga, ko te tokomaha o te Māori, kāore te noho tata nei ki ngā marae o rātou mātua, o rātou tīpuna. Kei te ao, he rerekē ngā marae o te ao nei. Ko te marae a e korotia nei, ko te marae o te hangarau, ko te marae o te pō whakaata, ko te marae o te ao, te marae. Me, me puta mai te whakaaro o te Māori i te ao kohatu. Me pēnā pea te whakaaro. Ki te He pai anō te kī, ā, me tapu, rāhuitia rānei te marae kia Māori anake te reo ki reira. Ka puta te Māori i te marae, ka pēhea? Ka kōrero Māori tonu? Kāore, taku whakapae. Hoeno, me whakaaro te Māori, ko te rahinga o te Māori, kāore te haere ki te marae, kāore rānei te noho ki te marae, kāore i te paku aro atu ki te marae. Nā, haria te marae ki te tangata. Mehemea kei te koro mō te marae whānui nei, ko tāku e mea ana, kei aukatingia te aroha e te ture nei. Mō te pae, ki ahau nei me Māori tonu, Ā, tērā hāunga pea ngā tāngata kei te haramai i tāwāhi. Me whakarite i tētehi nuka e, e nui ai te reo. Ā, hoki aku mahara, oi, i mua rā ka tino rangona te reo Māori i te wharekai. Kāre i te rongo i ēnei, tērā pea i te iwi o, o, o Mere, engari kua ngarongaro haere te, te reo Māori. Kua, kua riro pai te reo Pākehā. Iti noa nei nā wā kei runga marae tātou. Ā, me kaua e noho tō tātou reo hei reo marae noa iho. Engari me, ko tō tātou reo, he reo nō tēnei taiao tonu, nō reira me noho i te ao tūnekeneke nei. Me mea ka titiro ki te whakaaro o Uenuku, ā, ko au hoki tērā, kei te whakaaro au ki aku ringa wera. Aku ringa wera katoa nā mea tapa i Mīti Patu Puaka, he kōrero Pākehā. Ki te kī au ki a rātou, ā, me kaua koutou e haramai. Kare koutou e moeho ki te kōrero Māori, kāre tētahi hei whāngai i te iwi. Ā, koinei te mate o tātou, koinei te mate o tātou te iwi Māori o nāianei, o, o tēnei wā nei, i a tātou e kōrero nei mō te reo o te marae. Inā, inā konei noa, i kōrero tātou mō te reo ōpaki me te reo ōkawa, me te ora o nā mea e rua. Ā, me titiro tātou, pē, kia, ā, aro hoki tātou ki, ki ngā mea o muri. Kia ora te reo. Kia ora te reo i muri, ka tika a muri, ka tika hoki a mua. Ana i roto i ngā pao, i ngā wā o mua, ana i kite tērā āhuatanga ka pao ngā kuia ki te kāuta kia mōhio ai te kāuta, ā, Kai te pau haere te wā, te kirihi, kai te pau haere te, te tuna. He tama ki te, ki te pā o ō mātau kuia, ō mātau rūrihi, kua kore ngā ringa wera e mōhio. Ināianei, engari, he tauira pai tērā mō te reo i whakawhitiwhiti i waenganui i te paepae, te taumata, ā, me te iwi rā i muri. Nō reira, ki a au, me ora te reo i ngā wāhi katoa, i ngā wāhi katoa o te marae. Amene, Paraone, whakaae katoa anau ki ō kōrero whakamutunga e hoa, engari kei taku taha i tēnei wā, ko kawe rus tēnei e te iwi, he tarata, he tarata, otirā he uri anō hoki nō Ngāti Rereahu, he pā, he pātai tāna e pā ana ki te, te mahi a te hangarau hei whakarauora i tō tātou reo. Ā, he maha rā anō, tuatahi ake mihi kau atu ki a koutou, ā, kua tau pai nei hei whakaemi mai i ō koutou whakaaro, engari ko tēnei ki a koutou. Ki a tātou tēnei taonga kore utu nā te Pākehā, arā ko te hangarau. Ki ō koutou whakaaro, kei te mahi pai kē tātou te iwi Māori ki ēnei momo hangarau. I te mea he maha tonu ngā te iwi Māori ki waho kē atu, kāore e mōhio ana ki te kōrero Māori, engari he tūturu ngākau nō rātou kia kōrero mai. Engari, me pēwhea rā tātou e whakamaringi mai ērā mea mā rātou? Me pēnei pea te whakautu, ā, ka whiti mai te rā apopo. Ka puta mai he momo hangarau anō, tahi rā anō, hangarau anō, tahi rā anō, hangarau anō. Hoi anō, ko te tikanga o te hangarau, ko te tūhonohono i te tangata, ko te tawhiti kē te noho. Koina anō iho. Koina anō iho tā tātau. Nā, he tūhonohono, mehemea he waea rānei, he rorohiko rānei, ipurangi rānei, koina anō te mahi. Tā tātou mahi, he tūhonohono i a tātou i runga i tētahi kaupapa, ko te reo pea te waka hei kawe taua kaupapa. Kia rite mai koutou ki te whakarewa i ā koutou rākau muramura, anei te pātai, Tokohia koutou e whakaae ana me reo Pākehā kore ō tātou marae? Me reo Pākehā kore ō tātou marae. Tokowhia e whakaae ana, Ōu tokoiti noa iho. Ā. Ko ērā atu o koutou kei te whakahē, nē? Me whakaae te reo Pākehā i runga i ō tātou marae. E noho taiapa ana rānei? Ko wai kei te whakahē tētahi wāhanga o te marae? Te marae ātea? Ka pēhea mēnā ka whakawhāitihia ki te marae ātea? Tokowhia koutou e whakaae ana me reo Pākehā kore te marae ātea? Ā, kua nui ake, ka pai, tētahi haurua pea o koutou e whakaaro pēnā ana. Me ētehi o ēnei nā. Ka pai. Ki te pae ki uta tērā whakaaro kāore e kore, ka mū ō tātou marae, hoi anō mā te aha i te wawata. Kei aku rangatira e mihi nei ki a koutou mō koutou i tau mai ki runga ki te pae kōrero i tēnei rangi. Ko koutou ngā kaitutungi i ō koutou nā ahi kā, tēnā rā koutou.